Maitei rory, ko'éichapa, hi'ãnte chéve peime porã, che aime porãháicha avei. Cómo estáme, espero que se encuentre bien. Jahechamíta ñane rembiaporã ko ára pegua. Ñamba'apóta hína ko ñe'ẽ koty hérava Che va jemi rehe. Vamos a hablar de la poesía denominada Che va jemi. He'i péicha, Oiméne tajy potýpe cérro mombpytãmba, oiméne hóga porã opa rupi ka'aguy. Oiméne ko mainumby ovy'a isaraki, maymáva yvramimi ijayvu ha opurahéi, che py'águi ndojeivéi upe che paraguaimi. Ku Azucena opui rei hyakãungue ne monga'u, panambi hovy guasu oveve ñemiñemi, oiméne ku vyra'i opa rupi ojeitypo, eíra ruma omono'õ y votýre omburea upéva jeirarã oipype ha ohyokue'o. Umi ytyrymimi panambi oñeñuãmba, umi kulandrijoita hembe rojererei, llanténpe teĩteĩ, hogue hovy asy, hi'ári katu ipoty haguape kyrỹi guasu, ha iguýre ñanambusu ju'i ru pi'a aty. Oiméne hu'aka porã yvytu cerro guyovúva, ha amambairy'akuãguerúva ka'aru ro'ysã porã, oiméne ijayvujoa umi y kuágui oúva, iña ka'ãri oguerúva kambusi ha hyakuã, hi'ãnte heseve ahecha upe che valle ahayhúva. Oiméne nambysevói pe ñúre morotĩmba. Tetẽrõ ha ijayvujoa jahasávo ñangerekói. hi'ãi, hi'ãvaicha che renói che retãmi porãite, ha oime che rembiaikukue che rechaséva avei, ohai va'ekue Enrique Torres. Ñamba'apo voi San Pedro. Eheka ñe'ẽ ryrúpe mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ, Isarakí, aguape iñangekói. omyapatĩ. Embohovái porandukuéra, Mba'épa omombe'u ñandéve ko ñe'ẽpoty? De qué no, de qué habla, de qué se trata? Mba'épa oimeno ñandu raka'e rohaiva ko epu purahéi? Cuál habrá sido el sentimiento del poeta? Upéi he'i mba'épa omog̃uahẽse ñe'ẽpapára. que pretende transmitir a través de su obra. Embojaju ñe'ẽ he'isévare, tajy, ha'ehína la pácho, mainumby, colibrí, ñemi, a escondidas, hembere, al borde, ijayvu, parlachín, omochahĩ, arruga. Upéi he'i, Emongoráta ío iporãvéva. Mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ? Hék signifíka, Ohyekuevo secar, absorber, derramar. De acuerdo al texto sería absorber. Ijayvu, canta, pardachín, baila. Pardachín. Ynambu, perdiz. Yra'i, pajarito. Upéi he'i, Ehayhúi mba'eichagua ñe'ẽpotýpe oñe'ẽva'ekue, qué tipo de poesía es, ñe'ẽpoty tavaygua, poesía popular, ñe'ẽpoty tetãrayhugua, poesía patriótica, ñe'ẽpoty ñembyasygua, poesía dramática. Péva ha'e hína ñe'ẽpoty tavaygua, donde utiliza el lenguaje popular del pueblo. Upéi he'i pe añe'ẽpotýgui extraigo peteĩ mbojoguáva una metáfora ñemboavareko personificación creandúva imágenes táctil ñehetúva imágenes sensoriales olfativas. Ha ipahaitépe hai nde reñandúva hína nde rekohápe, el sentimiento que tenés hacia tu lugar de origen, tu ciudad, tu pueblo, etc. Néi aveve ñane rembiapo haguy.